Okay. Beth yw'ch enw chi? Marian.
Marian.
Marian. Ffordd Cymraeg. Dwi'n gwybod.
A fe Cymraeg yw'ch iaith cyntaf chi? Ie. Yeah.
Oeddech mab yn gweud am y stori am yr uned Cymraeg o'ch chi di agor yng Ngwent um, amserwch chi'n athrawes? O'n, a fe gofres i, o'n i'n dysgu yn risga, dysgu, mm. dysgu mewn dosbarth Cymraeg yn risga, a dath yr um, dirprwy, mi'n credu, Tom Jones o ddiffer, a dath Tom Jones na gweud bod rhaid i fi fynd lawr i, um, bod rhaid i fynd i Cwmbrân i, uh, i, ddech, i ddechrau ysgol, a es i 'na a saith o blant a fe oedd un o'n nhw.
so, ife Cymraeg yw, yw iaith gyntaf chi? Ie, yeah, hwnna oedd y iaith gyntaf fi pam gas i yn un i yn yr, uh, uh, ysgol Cymraeg yn Gwaith Cae Garwer. Os wych dych chi cael sgwrs yn y Cymraeg, a pham? Uh, Sdim ots y fi, i wedi gwir. Um, Fi'n gyfleus yn y Gymraeg ac yn y Saesneg. Os cyfle gyda chi yn y cartref gofal i siarad gyda phobl eraill neu staff yn y Cymraeg? Yy os ma Marian yym fi'n credu bo chi di siarad gyda hi yym ni wastad yn siarad yn Gymraeg. A yn y cartref ma Cymru ar draws y byd ma pobl yn nabod pobl Cymru i canu, i chi'n cael y siawns i canu oh. yn y Cymraeg?
Dwi ddim yn gallu canu i wedi gwir. Um, pan o'n i'n bachgen yn bach yn mynd i'r um, eglwys, dyma'r uh, ficar yn gweud wrth fi i... Um, nhw'n gwybod beth yw'r Gymraeg uh, i maimo. Achos oedd yn llais i mor wael. Of course, ath yn fam i'n uh, uh, dros ben llestri wedyn ni.
Wedyn, os gweithgareddau yn y cartref chi'n hoffi gwneud? Um, Wel, ni'n neud uh, exercises a chydig llun, mae hwnna'n yn dda. Um, uh, ni'n gallu neud um, pethau artistig yma hefyd. Yym, a ma' rhai yn neud yym bwyd yym ac yn yy bob tro ma' rwy yy festival ne' rwbeth arno o'n i'n trio gneud yr un peth.
O'n ni'n gweld amser o'n ni'n dod mewn oedd y baneri gyda fflag Cymraeg a'r dafodil ar gyfer dydd Gwyl Dewi pa Ie. wnaethoch chi rhywbeth fel cartref i dathlu'r dydd? O ni wnaethon ni fel yym hat ie O ie. yym a a a'r yy daffodil yr yy arno nhw hefyd.
Well 'da chi ca'l sgwrs yn y Ngymrag. Well 'da chi ca'l sgwrs yn Cymrag a pham 'ych chi'n well 'da... O'n i wrth y fi on' wy- wir o'n i mam. Ie. Os yym pobol arall yn y cartref sydd yn siarad cram- Cymrag 'ych chi'n ca'l sgwrs gyda nw yng ngym- yn Cymrag? Di- yy dim tra bo fi'n gwbod nawr ond o'dd fel o'n i'n gweutho chi o'dd i ei Mam a chi o- ond yn gweiny A oedd, oedd menyw lan lloff, dwi'n credu, yn oedd e? Oedd, oedd. Oedd. Fi, fi, fi di anghofio, oedd i o Aberdyfi. A mae, sa'n gwybod, sa'n di gweld i o spel na, achos fi ddim wedi bod yn ddi oel, a chi ddim yn mynd o'r stafell. Na. so sa'n gwybod pwy sydd. Oeddech chi'n cael siawns i siarad gyda'r staff yn Cymraeg?
Wel, sa i'n gwybod os rwy'n ma yn siarad Cymraeg nawr. Okay.
Ydych chi'n cael y siawns, achos mae Cymru yn draws y byd i gyd, mae pobl yn gwybod o, Cymru bod ni'n gallu canu. Ydych chi'n cael y siawns i canu yn y cartref yn Cymraeg? O bydden, bydden, bydden, dim byd yn stopo fi, mae'n siwr, sy'n neb. Na.
Ydych chi'n mwynhau byw yn y cartre? Ydw.
Fi'n fi, fi, fi gweud wrth yn unan yn aml bod fi'n lwcus bod fi'n gallu bod ma, na bod fi gartre yn, yn y tŷ wrth yn unan. Mm.